Ac hwn di'r cyfarfod cyntaf o'r math i ni gynnal, ac da ni'n gobeithio, os ydy o'n llwyddiant, dwi'n siŵr fydd o, byddwn ni'n gallu cynnal llawer iawn mwy o gyfarfodydd fel hyn yn y dyfodol. Felly, ein ymlaen i gyflwyno'r panel i chi. Heno, mae gennym ni um, Hoa Williams, aelod seneddol Arfon, Mae gennym ni um, Sian Gwynllian, sydd bellach yn aelod o'r Senedd dros Arfon, a mae gennym ni Dr Catrin Ellis Williams, sy'n meddyg teulu ym Mangor. A felly, um, nawn ni fwrw iddi. Felly, cwestiwn cyntaf, mae'r cwestiwn cyntaf yn dod gan uh, Molly o Fangor. Uh, felly, Molly, do you have a question? I was wondering what the current situation is regarding Dominic Cummings and how Plaid in Bangor are particularly dealing with that. Cyn Molly. Um, awn ni drosodd at Howell.
Wel, diolch yn fawr iawn am gwestiwn. Mae, mae hwn yn un uh, rhyfeddol rhywbeth sydd wedi digwydd lle mae uh, Cummings wrth gwrs wedi teithio fyny dyrym ac uh, wedi torri rheolau y lleia. Mae yna lawer iawn iawn o bobl wedi sgwennu fewn at ei. uh, pawb yn feirniadol ofnadwy, ac uh, neb, neb o gwbl yn cefnogi'r prif weinidog. Ella nad chi weld i uh, ddatganiad o ddoe i'r pwyllgor Lees, ond lle oedd o'n dweud, um, ydoedd rhywbeth fel the, the country wants to move on, ond nid felly mae hi o bellffordd. Mae bron pawb, dwi'n meddwl, sydd wedi sgwennu fewn at y fi wedi bod yn ffyrnig, eisiau uh, atebion, eisiau ymddiheiriad, ac ati. Be' sy'n 'y mo- mhoeni fi yn benna wrth gwrs ydi bod 'na yn ymddangosiad bod 'na un rheol i bawb a rheol arbennig i pobol breintiedig fel Mister Cummings a'i ffrindia. Ond yn waeth na hynny os rwbath yym ma'r cabinet cyfan hyd y gwela i yn disgyn i fewn tu cefn i Boris Johnson ac yn ei gefnogi o. Dach ydach chi'n gobeithio bysa pobol yma'n pobol o o farn annibynnol ag rhywfaint o argyhoeddiad Wedyn fysa nhw wedyn yn yn sefyll i fyny ac ella deud wrth Misus Johnson be ddylai fo fod yn neud. Ond um, felly nid yn unig fo ydi o. Gynna i rywfaint bach o brofiad â Misus Johnson a dwi roed di meddwl llawer ohono fo i ddeud y gwir, felly di hyn yn ddim yn uh, rhyfeddu fi. Mae yna ddau gwpl o bethau eraill o'n eisiau ddeud. Yym, os 'di pawb yn gweithredu o ran 'u greddf wrth gwrs, yy fasa 'na ddim ffasiwn beth a cyfraith a yym fyddech chi'n cofio Misus Thatcher yn deud there is no such thing as society. Wel dyna be' 'di'r sefyllfa yna de, lle ma' pawb yn neud fel ma' nhw isio. Ac yn ail peth yym dwi me'wl bo' hwn yn bryder go iawn. Yy fy' 'na bobol yn ymddangos yn y llysoedd yn deud wel dwi wedi troseddu ond yy ymddwyn yn ôl yn greddf o'n i a 'dyn yy dwi me'wl ma'r uh, cyfreithwyr am cael y hwyl garw fy hyn. Beth sy'n digwydd rwan ydy mae y Senedd yn ail ymgynnull dim awth nesaf. Dwi'n meddwl fydd yna gyfle i holi neb am y mater arbennig yma, ond um, hyd y gwela i mae yna uh, gannoedd o aelodau seneddol sydd uh, yn gandryll am hyn, gan gynnwys o leia deigian o aelodau seneddol o ochr y llywodraeth. Um, felly fydd o'n dod i fyny os am amheuaeth am hynny, ac dwi'n meddwl bydd y farn yn eglur iawn. Diolch yn fawr iawn, Hywel. Ac um, Sian, beth ydych argraffiadau chi?
Wel, noswaith dda pawb i ddechrau. Um, braf iawn gweld pawb um, mewn ffordd wahanol i'r ffordd da ni'n arfer cynnal cyfarfodydd o'r math yma, ond um, mae'n braf iawn bod pawb wedi gallu dod at ei gilydd. Um, Dwi jyst yn rhyfeddu um, at beth sydd wedi digwydd. Um, fedra i ddim credu bod y Prif Weinidog yn dal i gefnogi yr weithred yma. Um, pan bod pawb arall ohono ni wedi bod yn, yn cadw at y rheola, um, dwi'n credu bod bod o'n tanseilio holl waith y Llywodraeth. Mae'r mae weithred ei hun yn tanseilio gwaith y Llywodraeth, ond mae'r ffaith rwan bod nhw'n dal i gefnogi hyn. Um, be sydd yn wylltio fi ydy, chymo, mae o'n creu perig rwan i iechyd y cyhoedd, oherwydd um, mae'r feirws yn dal yn yn cymunedau ni. Mae'r feirws yn dal um, yn y gogledd, da ni'n gwybod hynny, ac eto mae hwn yn rhoi arwydd allan rwan bod hi'n iawn i bobl fod yn torri'r rheola. Da ni'n gwybod bod yna lacio yn mynd i fod ar y rheola yn raddol fach, ond mae un weithred fel hyn oedd yn amlwg yn torri'r rheola um, nôl yn y cyfnod peryglus hwnnw i mi yn tanseilio ffydd y cyhoedd yn y llywodraeth yma ac um, dwi'n mawr obeithio y bydd Boris Johnson yn gweld yn glir i gael gwarad ar Dominic Cummings ac i roi y neges yna yn ôl i'r cyhoedd na dydy gweithredu a thori'r canllawiau mewn ffordd mor gwbl afresymol um, yn dderbyniol.
A yym Doctor Catrin, be be 'sa chi'n licio ddeud wrth yym Dominic Cummings 'sa chi'n cael cyfle 'lly gan bod chi'n gweithio ar y rheng flaen fel meddyg?
Wel, mi ddeuda i a chi ar ar lefel ddynol ella o bosib, bod gynna i rywfaint o gydymdeimlad ar pa mor sâl mae o wedi bod, a fel ma' Hywel wedi sôn yn barod, ma' greddf rywun yn chwarae rhan pan ma' rywun yn sâl a teulu rywun yn sâl. ond, a mae o'n ond mawr, um, mewn sefyllfa lle mae yna bandemi, does gyda ni ddim mor dewis i allu defnyddio'r reddf honno er mwyn amddiffyn yn teuluoedd yn hunan a ni yn hunan. Mae gyda ni uh, gyfrifoldeb a mi ddylia bod yn chydwybod moesol ni yn ymhestyn yn bellach er mwyn ystyried iechyd yn cydyn. Mae'r y rheolau yma yn bodoli oherwydd bod ni yn, uh, yn ymladd yn erbyn feirws marwol a doedd gynna fo ddim mor dewis hwnnw i wneud felly. A be oedd yn haro fi hefyd, nath o ddim ymddiheuro, ond nath o ddim hyd yn oed ymddiheuro am yr loes oedd o wedi greu. Um, er enghraifft, y bobl oedd methu gweld i hanwyliaid, efallai os oedd, oedd o'n hwyr i gwely anga neu di methu gweld um, abanod newydd gael ei geni ac yn y blaen. Do gyna fo ddim unrhyw ymddiheurad i'r bobl rheini, a mae hynny'n deud dipyn wrtha ni, dwi'n meddwl, am i gydwybod moesol o. Diolch yn fawr, Catrin. A Howell, ydych chi gydonol iawn yn sydyn?
jyst yn sydyn i ddweud, mae yna gannoedd o filoedd o bobl sydd wedi ymfyrhau y rheolau o dan amgylchiadau mwyaf uffernol, gwirioneddol uffernol. Llawer iawn yn nhw yn yr etholaeth yma yn pobl di sgwennu ata i efo uh, straeon uh, sy'n dorcalonus. Ac uh, dwi'n meddwl bod yr, y teimlad yma o frad ac o gael ei twyllo a cael ei cymryd yn ysgafn rhywbeth ar eithriadol y beryglus. Unrhyw lywodraeth, beth bynnag uh, ydyn nhw, os ceidwadwyr neu sosialwyr, beth bynnag, Mae, mae o'n tanseilio bydd cyhoeddus, a mae hyn yn beth drwg iawn. Um, diolch o wal. Felly mae'r holwr nesaf wedi gofyn i mi ofyn y cwestiwn ar ei rhan. Felly um, dyma ddudodd yr er holwr. Mae fy ngŵr yn aros am biopsi o'r, prof, um, or prostad. Cafodd braf gwaed y mis Mawrth ac apwyntiad yn ysbyty, yn ysbyty Gwynedd y mis Ebrill. Ac fe ddywedodd yr arbenigwr i fod angen biopsi i weld os mae canser sydd ganddo. Dwi'n siŵr y gallwch feddwl mae'r amser i'w wneud... i'w weld yn hir ac mae'n hel y meddyliau. A ydy'n bosib i chi roi pwysau ar Ymddiriedolaeth Betsi Cadwaladr i ail-ddechrau y triniaethau yma? Felly, cwestiwn am Betsi Cadwaladr. Awn ni draw at Catrin, Doctor Catrin. Ia, mae gen i um, bob cydymdeimlad efo'r un sydd wedi gofyn y cwestiwn, a mae hyn yn un o'n pryderon penna fi hefyd. Um, Mae'r NHS ar hyd Prydain i gyd wedi gorfod um, cau lawr i bob pwrpas, i bob clefyd a chyflwr heb law Covid-19. Um, ar y cychwyn, mi ddydwn ni um, hyd yn oed bod yna ddipyn o banig ar ran Llywodraeth Cymru yn bendant a mi gafodd 'na rei yym gwasanaetha' di-frys i ddiddymu yn llwyr yym fatha gwasanaethau iechyd meddwl yn y gymuned yn y gogledd 'ma a ma' hynny wedi cael dipyn o sylw yn y cyfrynga' dyddiau dwytha 'ma yy wrth gwrs. Yym ma' Andrew Goodall yy prif weithredwr yr NHS yng Nghymru mae o wedi deud Ie, ie, 'na ni. Yym dwi'n gobeithio bod be' o'n i deud yn barod 'di bod yn weddol eglur 'lly. Yym ma' 'na lawer iawn o yy d- gwasanaetha di-frys wedi ca'l 'u diddymu'n llwyr yym a ma' Andrew Goodall, y Prif Weithredwr yr En Haitch Ess fel o'n i 'di sôn yng Nghymru felly mae o 'di deud wrth gynhadledd i'r wasg ta mis yn ôl os dwi'n cofio'n iawn bod hi'n bwysig i ni feddwl ail gychwyn ar y gwasanaetha holl bwysig yma yym fysa'n cynnwys gwasanaethau sy'n ymchwilio i ganser fel mae'r cwestiwn wedi holi felly, neu ymchwilio i ganser posib yng Nghymru. Diolch byth, dydy'r NHS ddim wedi cael ei orlethu yng Nghymru gan Covid-19 a ddim trwy Brydain chwaith, um, a, ar gan y rhai sydd angen triniaeth ar gyfer Covid-19 felly a mae'r niferoedd sydd angen y driniaeth honno yn lleihau yn yn ysbytai ni rwan. O fewn rhai gwasanaethau yn Lloegr, maen nhw wedi dod o hyd i ffyrdd o edrach ar ôl y cleifion yma um, mewn adrannau, be maen nhw'n alw'n adrannau gwyrdd, sy'n golygu bod nhw'n gallu bod yn gwbl bendant neu mor bendant a sy'n bosib, felly na dos na ddim Covid-19 er, yn yr adrannau rheini, bod y staff yn cael ei profi, bod yr um, cleifion sydd angen triniaeth neu brofion yn cael ei profi hefyd. lle mae amlwg mae hynny yn, digw yn digwydd. Uh, mae o'n golygu bod o'n berffaith bosib, felly swn i'n golygu bod hynny yn bosibilrwydd um, i ni yng Nghymru hefyd. Uh, un o'n pryderon mwyaf fi ydy bod sgrinio ac yn arbennig sgrinio ar gyfer ceg y groth, canser geg y groth, lle wedi dod i ben am y tro. A dwi'n gobeithio bydd hynny yn cael ei ailystyried yn fuan iawn wrth i'r um, pandemig yn ymddangos felly uh, gilio.
Diolch yn fawr iawn, Catrin. A ni draw at um, Llan. Be sa chi'n ddweud wrth um, yr holwr? Wel, diolch yn fawr iawn um, am, am y cwestiwn pwysig yma. Dwi'n meddwl bod hi'n bwysig i ni just um, gymryd cam yn ôl chydig bach um, i lle oeddan ni reit ar ddechrau yr um, argyfwng yma ac i i, i gofio mi oedd o'r peth i wneud yn doedd, oedd rhaid i'r ysbytai gael ei troi yn, yn, yn sydyn iawn yn lefydd oedd yn mynd i orfod delio hefo nifer fawr o achosion o'r Covid. Doeddwn ni ddim yn gwybod ar y pwynt yna sut oedd bethau yn mynd i droi allan. Um, a dwi'n cofio gweld lluniau o'r Eidal um, ac o wledydd eraill o bobl um, mewn coridorau ar stretchers ac yn y blaen um, ac yn diodda yn fawr oherwydd y clefyd. Ac oedd rhywun ar y pwynt yna wir yn gofidio na fysa'n gwasanaeth iechyd ni yn gallu ymdopi. Um, ac mewn ffordd, mae o'n dangos bod 'na ddiffyg buddsoddi wedi bod yym yn ein gwasanaethau iechyd ni, yn enwedig ella yr ochr um, intensive care, um, ac yn y gogledd yn enwedig, mae yna gwestiynau yn cael eu gofyn rwan o sa ddigon o wlau um, gofal uh, critigol yn yr ardal. Um, fel mae di troi allan, wrth gwrs, mae'r gwasanaeth iechyd wedi medru ymdopi ac mae'r er, er gwlau, er gofal critigol, dydyn nhw ddim wedi cyrraedd y pwynt lle mae yna ormodedd, lle mae yna lawer iawn o bobl diolch i'r nefoedd am hynny wrth gwrs ynde um, a diolch i, i bawb sydd wedi bod yn gweithio i wneud y sefyllfa yna yn bosib. Ond um, erbyn hyn, da ni mewn cyfnod dipyn bach mwy gwahanol, lle da ni yn gallu gweld rwan um, bod yr achosion yn lleihau, hyd yn oed yma yn y gogledd, um, mae yna arwyddion be pethau yn tawelu. Ac felly mae'n holl bwysig bod yr triniaethau eraill yma rŵan yn gallu ail gychwyn, ond yn raddol de, um, yn raddol iawn, um, ac o gymryd i ystyriaeth ych chi, bysa rhaid ella newid pethau'n sydyn iawn eto os da ni'n gweld bod na um, gynnydd mewn achosion Covid. Ond dwi yn credu bod y bwrdd iechyd erbyn hyn y, y, yn chwilio am ffyrdd i gych, ail gychwyn triniaethau, yn enwedig triniaethau pwysig fel, fel cancer, lle mae ymyrraeth yn gynnar uh, yn bwysig, a triniaethau um, iechyd meddwl hefyd. Um, a a dwi'n dwi, dwi bryderus ofnadwy am yr wybodaeth bod na um, uh, gleifion efo problemau iechyd meddwl wedi cael eu dischargio. Um, a da ni wedi clywed bod yna 1,700 o bobl wedi just i gwasanaeth nhw wedi dod i ben. Um, felly mae'n bwysig, bwysig ofnadwy bod y gwasanaethau yna yn cael eu hadfer a bod y gwasanaethau i gyd, um, a, a, a mi fyswn i'n cytuno chi'n gwybod ma' ma'r gwasanaeth yy trin canser a'r gwasanaethau eraill i gyd mewn gwirionedd yym angen cael ei hail gyflwyno ond mewn ffordd gofalus gofalus achos fydd pobl ofn yn bydda'n mynd am driniaethau yym, a mae eisiau i cael yr hyder yna bod pobl yn gwybod bod popeth yn iawn rwan i fynd yn ôl i'r ysbyty'n raddol fach. Diolch, Sian. Um, Howell?
Cytuno o beth uh, uh, Catrin a Sian wedi dweud, wrth gwrs, mae'r perig o ail gopa a trydydd hyd yn oed efallai at y gea rhywbeth sydd yn bryderu fi'n ofnadwy. Un o'r pethau ddyliau hyn fod wedi wneud ydy i bobl weld y gwerth yn y gwasanaethau sgynnon ni ar hyn o bryd. A nid uh, yn unig uh, gwasanaethau brys neu pethau difrifol iawn, os ga i jyst sôn amdan fy sefyllfa fy hun, dwi 'di torri dant a chai'm chai'm deintydd am fisoedd 'swn i'n meddwl ynde. Ma' 'na wasanaetha' sylfaenol iechyd sydd hefyd am gael eu taro. Felly dwi'n meddwl yy ddylia ni ail-werthfawrogi'n gwasanaethau iechyd a'n gwasanaethau gofal a gobeithio bod hyn yn arwain at fuddsoddiad sylweddol iawn fel bod ni yn defnyddio'r crisis yma i gael newid sylweddol i'n gwasanaethau 'da ni ar gy- yy sydd yn gael i ni. Diolch yn fawr, Hywel. A ambell i berson o'r gynulleidfa yn sôn bod nhw hefyd wedi cael eu um, cyfeirio at wahanol glinigau ac ati, a bod nhw dych ddim yn disgwyl atab am ta mae'r rhestrau ail agor a dydyn ni'n gwybod pryd fydd hynny lle. Um, ond hefyd pobl dych yn dweud bod nhw dal i gael um, cymorth brys gan yr ysbytai lle ac yn diolch am hynny. A dwi'n siŵr bod ni gyd yn diolch i'n um, gweithwyr iechyd ni yn yr cyfnod dyrus yma. Um, felly, awn ni gwestiwn rhif tri um, gan Mae Roland sy'n gynghorydd ym Mangor. Mae... Diolch yn fawr iawn, Dewi. Um, ie, eisiau gofyn, um, mae yna llawer o bobl ym Mangor, gan gynnwys pobl leol a myfyrwyr wedi methu a gweithio yn ystod y pandemig. o ystyried yr ansicrwydd ynghylch y dyfodol agos, pa gyngor sydd gennych chi ar gyfer y bobl hyn a lle fod yn poeni am sut i gynnal eu hunan yn ariannol yn y cyfnod yma? Um, Hywel Williams, dwi'n siŵr bod chi'n derbyn lot o alwadau gen bobl sydd yn gofidio am incwm nhw a'r bobl sydd wedi colli gwaith yn ystod y pandemig. Um, sut fysa chi'n atab cwestiwn Mair? Yym oedd 'na don fowr iawn o bobl ar y dechra', o bobl oedd yy yn colli eu gwaith neu'n ofn colli eu gwaith, a busnesau bychan sydd yn arbennig o bwysig yn yr ardal yma wrth gwrs oedd bod cynifer o bobl yn gweithio iddyn nhw'u hunan neu mewn cwmnïau bychan. I ryw raddau mae hynna wedi cael ei ddatrys, yym ma'r system sydd wedi cael ei dwyn i fewn sef ffyrlo a dim grantiau o fathau gwahanol. A y system sydd yn cael ei gwella, mae ma Llywodraeth Cymru er enghraifft wedi ychwanegu rhywfaint o, o bethau'n diweddar. Mae hynna i gyd fel bod yn edrych, fel bod yn gweithio'n weddol. Mae yna rei pobl sydd mewn twll go iawn, pobl sy'n newydd ddechrau busnesau er enghraifft, a dyn sgynny nhw ddim y cyfrifon i ddangos sut maen nhw'n neud er mwyn cael grantiau. Da chi jyst un enghraifft, a dwi wedi cael nifer o, o'r heini. Yym pan mae pobl yn disgyn trwy'r rhwyd wrth gwrs maen nhw'n yn y diwedd yn medru mynd ar Credyd Cynhwysol, Universal Credit, a mae'r system yna wedi cael ei gwella. Dwi'n meddwl mae hwn yn enghraifft unwaith eto pan mae yna greisus mae'n bosib wneud pethau sydd ddim yn bosib ar adegau eraill. Dych chibod, jyst i fynd yy ar un trywydd arall, oedd rwy'n yn gweld pobl digartref ar y strydoedd yn Llundain yn arbennig trwy'r adeg ac yn sydyn o wario, maen nhw wedi diflannu. Hynny yw, mae yna greisus a mae yna ddatrysiad. Wel, mae Universal Credit wedi cael ei wella'n sylweddol, a beth swn i'n licio weld ydy pan fydd hyn drosodd bod y gwelliannau yna'n cael eu parhau. Ond uh, i fynd un cam mhellach a llai ymarferol ar hyn o bryd, swn i'n licio gweld uh, incwm sylfaenol dod i fewn. universal uh, uh, income, efo rhyw fath o daliad sylfaenol gen y wladwriaeth, fel bod pawb yn cael rhywbeth allan, a bod gen pawb llawr wedyn, fedrwn nhw ddibynnu arno fo, beth bynnag sy'n digwydd i unrhyw incwm arall. Felly, ddylia ni, dwi ddim eisiau bod yn, yn rhy wirion, ond ddylia ni hidrach ar hyn fel cyfle hefyd, gobeithio.
Diolch yn fawr, Hywel. Ond um, mae yna gwestiwn hefyd o fewn sy'n clymu mewn efo hwn gan um, Chris o Ben y Groes um, am yr bobl yn yr ardal yna sy'n wynebu colli gwaith. Um, Chris, be ydych cwestiwn chi? Um, yeah, dwi'n bwyni am y ffatri Men y Groes, sef cyflogwr mwyaf ar y pentra. Bydd y lle yn ail agor? Pobl yn colli gwaith? Dwi'm yn gwybod. Nawn ni... Mae'n mae, mae, mae ffatri gangen, a pan mae yna drafferth, mae ffatri oedd cangen yn cael ei cael. Hmm. Sian, beth da chi wedi bod yn gwneud dros y dyddiau dwytha lle i drio sicrhau y swyddi mam hyn y groes? Wel mae hon yn ergyd drom iawn yn dydy i ardal Dyffryn Anlla um, ac yn ehangach na hynny a dweud y gwir um, a 90 dros 90 o deuluoedd rwan yn gofidio ynglyn, a, ynglyn â'r dyfodol. Mi um, mae Howell a finna wedi sgwennu at y cwmni. Um, da ni hefyd wedi sgwennu at yr uh, gweinidog yr economi yn Llywodraeth Cymru, Ken Skates, i ofyn am gyfarfod buan efo fo. Ac mae gynnon ni gyfarfod hefyd efo yr undeb yym sydd yn gweithredu ar ran rhai o'r gweithwyr gynnon ni gyfarfod efo nhw dy- dy' Llun dwi'n mawr obeithio bod 'na ff- ffordd yym ymlaen efo hyn i gyd ac yn sicr fyswn i'n gobeithio bysa y cwmni'n cael eu perswadio i o leia' oedi y y broses yym er mwyn rhoid cyfle i weld os oes 'na ffordd arall o gynnal y ffactri yma, os 'na ffordd arall um, ymlaen i'r dyfodol. Um, achos mae'n mynd i fod yn anodd iawn iawn i bobl ffendio gwaith. Mae'n mynd i fod yn anodd beth bynnag tydi, um, achos dydy'r cyfleon ddim mynd i fod yna, mae'r cyfleon yn y byd twristiaeth, er enghraifft, di heini ddim yn mynd i fod yna a mae'r un bobl yn mynd i fod yn chwilio am yr un un swyddi. Um, felly, gobeithio byddwn ni yn medru um, uh, helpu y uh, er, er bobl sydd yn ffeindio hynna'n yn y sefyllfa enbyd yma rwan, ynddo. Ie, yeah, diolch yn fawr Sian, siwr bod yna lot fawr o bobl yn yr ardal yn poeni yn fawr am hynna. Um, Gai just checio, ydy pawb sydd eisiau'r Gymraeg yn cael yr ateb drwy gyfrwng yn Gymraeg ac ydy pawb sydd eisiau'n Saesneg yn cael yn Saesneg? Hynna'n gweithio'n iawn i bawb yn dweud? Gret. Felly, um, awn i mlaen at... Um, mae Harry Riley yn is-lywydd ar gyfer addysg yn Undeb Myfyrwyr Bangor. Um,

Yym, mae gennym ni ddau gwestiwn ar ôl, a mae amser yn sydyn mynd heibio, felly ro'n i'n drio cadw ddau nesaf yma yn eitha um, cryno. Um, yn aros yn myd addysg, um, mae gan Angharad y Brwyn sy'n athrawes. Um, mae ganddi hi gwestiwn. Um, Angharad? Pam bod cymaint o anghysondeb yng Nghymru ynglyn â chefnogaeth ariannol i athrawon llanw sy'n cael eu cyflogi o ddydd i ddydd, a beth yw'r sefyllfa ddiweddara? yng Ngwynedd. Um, diolch yn fawr, Angharad. Sian, chi di gweinidog cysgodol Plaid Cymru dros addysg. Um, sut ydych chi'n ateb y cwestiwn yma? Diolch yn fawr iawn um, am y cwestiwn angharad ac wrth gwrs mae athrawon wedi profi hynna'n i fod yn weithwyr allweddol yn ystod yr uh, argyfwng yma a nifer wedi bod yn gweithio um, ac yn cynnal um, hybiau bach o blant gweithwyr allweddol yn yn ysgolion ni um, a dwi'n gobeithio bod gwerthfarogiad y cyhoedd i'r i'r uh, byd yr athrawon um, yn mynd i fod rhywbeth fydd yn parhau uh, ymhell heibio yr pandemig, pandemig yma. O ran athrawon llanw, um, mae athrawon llanw yn holl bwysig yn y system addysg um, ac ar ddechrau y cyfnod yma, doedd hi ddim yn glir o gwbl pa gefnogaeth ariannol oedd yn mynd i fod ar gael iddyn nhw. Mae pethau wedi dod yn raddol fwy a mwy clir a mwy a mwy o um, athrawon llanw yn cael cefnogaeth erbyn hyn. Um, dwi wedi bod yn gohebu hefo Kirsty Williams, yr Gweinidog Addysg, ar y mater ar ran nifer fawr o athrawon llanw yn lleol. Mae yna dal griw bach a sydd ddim ar gytundebau rheolaidd sydd yn cael gwaith yn, yn weddol ad hoc sydd dal ddim yn cael cefnogaeth. Ond gen i newyddion da i chi. Um, dwi wedi cael um, cadarnhad heddiw yma digwydd bod um, gan un o swyddogion Cyngor Gwynedd bod 'na yym yy gyfla rŵan i helpu pawb yym ac yy i chi gysylltu hefo'r ysgolion lle 'da chi'n ca'l gwaith yym yn achlysurol ac i gysylltu hefo Cyngor Gwynedd hefyd i drafod y sefyllfa. Felly gobeithio bo' hwnna'n yn newyddion derbyniol i chi. na ni, na ni gymryd un atho ia. Diolch yn fawr Sian. Ac mae hyn yn mynd ychoi i unrhyw un dydy, diolch am ar swyddfa. Um, mae gan Howell a Sian um, staff hefyd yn gweithio iddyn nhw lle um, ar gael i helpu unrhyw un sydd efo unrhyw broblem um, yn ystod yr pandemig neu tu hwnt i hynna hefyd. Um, felly, awn ni'n sydyn felly at y cwestiwn ola. Um,

Yn gyntaf, Twa Williams.
Wel, diolch yn fawr iawn. Um, Mae'n ma rhyfeddol o beth, dwi, o'n i allan am dro am ryw hanner awr pnawn yma, ac o'n i'n clywed yr adar yn canu, yna pobl yn mynd heibio ar gefn beics, ac um, yn y nos mae'n hollol ddistaw am sŵn traffig o bell. Ac mae hynna'n rhywbeth rwy'n ei anghofio amdano fo, ac um, mae, mae o yn rhywbeth eithriadol o werthfawr. Mae yna gwestiwn eang iawn yn fan hyn. Be ydy'n pwyslais ni o ran buddsoddi? Ac uh, pam dwi'n edrych ar rhywfaint o'r buddsoddiad yn lle dwi'n gweithio yn yr, yn yr tu cyffredin, mae rwy'n yn meddwl amdan uh, HS2 er enghraifft, lle da ni am fod yn gwario can biliwn neu lle mae Siân yn gweithio, lle mae 'na sôn wedi bod am wneud darn o draffordd yr M4 rhwng Caerdydd a Chasnewydd. Mae 'na bres enfawr, enfawr am fynd i fewn i bethau fel yna. Wel, dwi'm yn meddwl ddylen ni ddefnyddio'r crisis yma i ailfeddwl yn llwyr. Dwi'n meddwl mae pobl yn gwerthfawrogi'r newid sydd wedi bod 'de. Mae mae pobl yn gweld y cyfle i fynd ar gefn eu beic, i fod allan ar y ar y stryd mewn tawelwch. Ac Ch'mo' un o ys- ystyron y gair crisis ydi trobwynt neu croesffordd ag yym dwi'n meddwl pan ma' pobl mewn sefyllfa fel yma, dyna'r pryd ma' newid sylweddol yn medru digwydd fel 'dan ni 'di gweld eisoes. Felly ma' raid i hyn fod i fyny ar ben yr agenda ac yn sicr yy lawr yn Llundan yy dwi a yng nghyd-weithwyr i'm mhlaid ni'n gweithio'n agos iawn efo Caroline Lucas o'r Blaid Werdd a dwi'n gwbod bod Caroline am fod yn neud y pwynt yma drosodd a throsodd a fod ni'n yn ei chefnogi hi. Diolch yn fawr, Hywel. Um, a gawn ni draf at um, Catrin. Um, beth eich argraffiadau chi?
Ond na i ateb yn Saesneg am bod Hillary wedi gofyn yn Saesneg. Um, obviously this pandemic is, is a nightmare worldwide. Um, but to try and look on the bright side, um, we now as doctors are working very differently to how we've been used to working.

sociable on the buses. You know, that's another aspect um, that we're missing now. We can start doing it, but do it on the bus. Right.
I hope that answers your question, Hilary. Diolch, Sian.
Da ni wedi mynd dros amser, felly na i ddod â'r cyfarfod i ben. Mae yna chdi o'r gwestiynau wedi bod yn dod i mewn um, yn ystod y cyfarfod. Felly, neu, mi siŵr wneud Hywel a Sian gael golwg ar hynna dros y dyddiau nesaf.